Күлмәгең кан син мужик. Ә мин әйтәм, мин шундый музыка гомер буе тыңладым. Минем яраткан музыкаль агымнар ул heavy metal, hard rock. Менә мәсәлән, Фирзәр Мортазин, Нәфкәт Нигматуллин дисәгез, ялгышасыз. Юк, яраткан төркемнәрем Metallica, Pantera, Motley Crue. Шуның өчен алар гомер буе озын чәчләр йөрттеләр. Мин дә шулай йөртәм. Әйе, Ә, икенче яктан караганнан, менә кем армиядә хезмәт итте? 3 ел спецназда, разведка төркемендә. Ә җавап бер, мин. Әйе, әле рәхмәт. Рәхмәт. Мине сорап тормадылар, конечно. Һәр саен, һәр саен бөтен кешеләр мине Спецназда хезмәт иткәнне белгәндә, бөтенесе болай басалар да иде. Бергә бер, бергә бер. Исегезгә төшерәм, мин разведка төркемендә хезмәт иттем. Безне бергә бер сугышырга өйрәтмәделәр. Бергә бер без бер чакта гына чыга алабыз. Сез аны сизмәссез. Соңгы нәрсә сез күрәсез? Сезнең тәмле тишегез. Әйе, мин инстаграмга статуслар язам. Рәхмәт. Әйе. Әле мин мужиклар сыман сугышлар турында кинолар яратам. Менә Диверсант дигән сериал, Менә дигән сериал. Они сражались за родину. Минем яраткан кино. Һәм шуны минем военкомда белеп алды, һәм чакырганда син пәт дә күрәсең килмиме ди. Мин әйтәм, килә. Мин әйтәм, бу теге с эффектом присутствия. Ул әйтә, ну, конечно. Һәм Чечняга җибәрде. Полное погружение. Әйе, хәр сезнең алдыгызда ветеран боевых действий. Каршы алыгыз. Әйе. Ләкин, менә, ләкин, минем гомеремдә шундый Чечняда булган вакытта бар. Ләкин иң кыен ситуация иде минем. Әйе, менә сез партнерский родда катнашканыгыз бармы? Качан менә син хатының белән бала тудырасыз? Юк. Хатын тудыра. Син янда гына басып торасың, аңны югалтмыйча тырышып шунда. Ул шундый менә чара, кайда син WhatsApp-та чат ясый алмыйсың. Шун дусларыңны шунда кушып, әйдәгез, гоу эчергә, я создал дип җибәрә алмыйсың. Юк, син ул чараны бер үзең үтергә тиешсең. Менә сез кызлар әйтерсез, син хатының белән бит. Хатында анда зуррак проблемалар иде. Мин шунда капельницаны менә янында басып тордым да, сияси килә дип генә басып тордым. Әй, рәхмәт. Һәм шул бер вакытны туу э, бала туу башланды инде һәм медсестра хатынга кычкырма. Кычкырма ди. Ә мин басып торам, ничек кычкырмаска? Ул бит авырта. Әле ярый авырта. Куркыныч. Мин үзем бер ике тапкыр кычкырып куйдым. Булмый алай. Һәм э, бар бит шундый традиция гел э, киндеры кисү, пуповину перерезать. Әйме? Миңа да врач килде. Кисәсезме? Кисәсезме? Кисәсезме? Мин мин мен без ошарга пешерергә килдекме? Бала тудырыргамы? Әле суган тапарга бирегез. Аннары минем менә торып контейнер белән плацента алып киделәр. Алып китәсезме ди? Алып китәсезме плацент? Мин юк, мин кайтканда тушым кызын алырмын үземә. Плацент сез генә. Әйе, һәм бер вакытны мине Коридорга чыгарып җибәрделәр, анда ун бүлмә, һәр бүлмәдә кычкыралар. Мин шул бер фикергә килдем. Менә хатын-кызларны үпкәләтергә ярамый. Ярамый үпкәләтергә. Аларга мәхәббәт бүләк итәргә кирәк. Хатын-кызларны яратырга кирәк. Чөнки менә син аларны яратасың, тугыз айдан соң барыбер алар кычкыралар. Ә сиңа бер сүз әйтмиләр, сине котлыйлар гына. Әйе, рәхмәт. Һәм соңыннан әйткәндә, иң минем гомеремдә иң бәхетле мизгел ул менә бала туган чорында аны беренчедән ир кешегә бирәләр. Әти кешегә бирәләр. Һәм әти кеше беренче үзенең баласын битен күрә. Һәм һәр бер спурлашкан вакытта хатын миңа, "Ә мин бала тудырдым" дигәндә, мин әйтәм, "Мин беләм. Мин яныңда идем. Мин булыштым. Булат Маркс. Һәм киләсе комик Геннадий Акатьев.
Исәнмесез. Исәнмесез, здравствуйте. Ниңә здравствуйте дигәндә ул э, здоровье желать иткән кебек ишетелә. А исәнмесез, Живы что ли вы? дип ишетелә. Ә исәнме сезгә юк дип дәштәләр. Нишләргә? Тайык әле моннан, үлеп китер тагын, безгә сылтырлар. Мин татар сүзләрен гел бутыйм. Менә карагыз. Киң, тар, киң тар киң тар миңа гел әйтәләр гена ит, ит алып кайт әле дуңгыз итен генә алма ә мин клубка эчәргә барам мин гел татар сүзләрен бутыйм татар алфавитында алты хәрефкә күбрәк Аңламыйм, ник татарлар шуның өчен шул хәтле горурланалар, ә үзләре булган хәрефләрен дә кулланмыйлар. Менә әйтегез миңа бер сүз булса да Ц хәрефенә, татар сүзен Ц хәрефенә. Юк андый сүз, минус бер хәреф. Хәзер Ш, щука дигәннән, Ш хәрефенә татар сүзен әйтегез. Тагын бер минус бер хәреф. Ж хәрефе, Ж түгел, Ж. Ж хәрефенә әйтегез бер сүз, татар сүзен. Тагы минус бер хәреф. Жаль, конечно, сез ышанасыз миңа. Мин аңладым, ник Ц хәрефен татар алфавитынан алып атмыйлар. Ул мишәрләргә кирәк. Ә сез менә татар телендә ше белән шены аерасызмы? Ше, шәй, ше, щука. Аерасызмы сез? Түзегез, мин унбер ел татар, э, татар группасында түздем. Мин менә укытучыдан сораган идем, ничек аерырга аларны? Ще һәм ще. Ул әйтә, менә әйтеп кара әле. Ще. Мин әйтәм, ще. Ул әйтә, менә хәзер әйт, ще. Мин әйтәм, ще.

Дрожжах. Ж. Дрожжах. Ник бит аларда ж хәрефе? Ник алар әйтәләр алай? Кирәк булганда бер дә татар хәрефен әйтә алмыйлар. Ә ике көн эчкәннән соң, икенче көнне как на старых дрожжах. Аптырган инде. Татар телендә бар хәрефләр кулланмыйлар. Урыс телендә юк ул хәрефләр, кулланалар. Как будто җены заложникка алганнар. Верните безне җыны. Без требуем обмен. Без сез, э, сез безгә җыны, без сезгә С һәм Щ хәрефен бирәбез. Йөрәктән тартып бирәбез. Үзәкләр өзелә биргәндә, шул хәтле кирәк иде ул хәрефләр. Әйткәнегез бармы? Руслар әйтәләр, красавица кровь с молоком. А татарлар да әйтәләр, красавица чай с молоком. Алып кил әле, пожалуйста. Күпме көтәргә була? Без татар булгач бердә обслуживать итәргә кирәк түгел что ли? Без бит татар, без бит татарлар шул хәлле чәй эчәргә яратабыз. Чәй эчмәсәң, э, ашау тәмамланмаган кебек тоела. Менә мин аш эчкәннән соң да чәй эчәм. Су эчкәннән соң да чәй эчәм. Мин дайвинг белән шөгыльгәндән дә чәй эчәм. Мин хәзер дә чәй эчәм. Мин арбуз ашаганнан соң да чәй эчәм. Арбуз ул болай да 92 проценттан судан гына тора. Минем Казанда краннан да ага торган су 92 процентка кадәр судан тормый. Менә тагын беләсезме? Французский поцелуй элек татарский поцелуй дип аталган. Менә соң чаңлап әйтәм, интернеттан карарсыз. Татарский поцелуй дип аталган. Французлар алар татарлардан бөтен нәрсәне дә урлаганнар.

Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Тагын бер тапкыр танышып китик. Минем исемем Рамис Давыдов. Менә күп кенә кешеләр миннән сорыйлар инде, татар булгач, нишләп урыс фамилиясе йөртәсең диләр. Менә уйлап кына карагыз, бер караганда ул уңайлы да. Менә мин урысларны да, керәшеннәрне дә мин урыс дип алдый алам. Кайсы бер вакытта мин аларга әйтеп тә куям. Между прочим, мин сезнең алфавитыгызны от а до ща знаю дим. Тегеләр, может быть, я диләр. Мин әйтәм, может быть, и ты. Менә мин алар ышанмагач инде аннары керәшеннәргә әйтәм. Мин әйтәм, между прочим, һәрбер сезнең Иван Купалы бәйрәмегездә мин учак аша да сикерәм. Тегеләр миннән сорыйлар, що традицияме диләр. Мин әйтәм, юк, шугаринг, җонны бик әйбәт кыра. Тагын бер темага сөйләшәсе килә, ул татар телевидениесе. Сез инде игътибар биргәнегез бардыр, алар бөтен әйберне урыслардан тәрҗемә итәләр. Минем уйлавымча, менә Голливуд киноларында татарчага тәрҗемә итергә кирәк. Менә уйлап кына карагыз, Титаник киносы. Рауза белән Җәвит Ак Идел буенда балык тотканда батып калалар. Токта кисәгендә Идел буйлап йөзеп баралар. Бер заман Рауза тотына. Җәвит, Җәвит бәгърем җаным үлә күрмә инде, Җәвит бәгърем җаным үлә күрмә инде. Гомерем шулай узармы гел сине генә көтеп дип. Теге бит инде Җәвит ярты гәүдәсе белән сап-салкын суда йөзеп бара, ярты гәүдәсе токта өстендә Раузага. Рауза, Рауза, үләм ахырысы бугай, башымы катырым әле, кичә күбрәк җибәргәнем бугай. Дип су чымырып җибәрә. Бер мәлне Агыйдел буйлап тегендә теплоход йөзеп бара. Рауза тора да, теплоход, теплоход, теплоход! Сез кайсы якка таба барасыз, ди. Тегеләр, Актанышка барабыз ди. Ай, ладно, давай, хәерле юллар, безгә Мамадышка кирәк. Менә мин аны ничектер менә шулай итеп күз алдыма китерәм. Менә бит инде татар каналын карасагыз, ТНВ ул менә киноларны гына түгел, хәтта мультикларын да татарчага тәрҗемә итә. Менә игътибар биргәнегез бардыр, бар бөтенегез дә карагансыздыр инде Крот турында польский мультик. Татар теленә тәрҗемә иттеләр аны. Мин уйладым да мин әйтәм, соң ул мультикта гомумән сөйләшмиләр. Нәрсәсе татар соң аның? Озак кына уйлап утыргач, мин әйтәм, ул сукыр тычкан сөннәткә генә утыртылган булса. Шулай менә. Аннары инде менә тагын нинди темага сөйләшәсе килә, урыслар арасында хәзер бит менә супергеройлар, теге Марвел супергеройлары бик популяр. Мин әйтәм, безгә татарларга тоже менә үзебезнең берәр нинди супергеройлар уйлап чыгарга кирәк. Хәзер инде менә мин сезгә үземнең татар супергеройларын тәкъдим итәчәкмен. Менә беренчесе, супермулла. Ул теге хәерне доллар белән генә өләшергә тиеш. Аннары тагын менә мондый супермен булырга тиеш, ул теге антишимермен. Былай торып шимереп эчкән кешене шартлатып берне муена тибә, тибә дә, потому что задолбали ди. Вот. Аннары менә нинди тагын булырга тиеш? Сары циклоп. Сары циклоп хәзер аңнарсыз, ул менә тумыштан кулында теге фильтрсыз идел тәмәкесе белән туа, аның бармаклары сап-сары һәм ул гомер буе бер кысык күз белән тәмәке тарта ул әйттереп. Мсирә, карале, барале, тәмәке алып киләле. Надоел бит инде, бармак ялап, скоро агара башлады бит инде. Күчтәнәч мэн дигән супергерой булырга тиеш. Ул менә бер генә бармагы белән селкетә дә, зур эссен пакетына әйләнеп, ярты туй ризыгын урлап алып чыгып китә сразу. Һәм инде дуслар менә иң яратканым, ансы менә күчтәнәч мэнның подельнигы булырга тиеш. Куян күчтәнәч мыен дип атала. Анысы теләсә кая теге балыктан калган калдык постокка ипи валчыгына буялып беткән күкәй урлап йөри. Вот, монысы куян күчтәнәч мыен дип атала. Менә Дуслар, если менә шушындый супергеройларны менә үзебезнең телевидениедә күрсәтсәк инде, безнең телевидение алга таба менә резко гына үсеп, Китәчәк, рәхмәт, дуслар! Киләсе комик Владислав Шунский.
Миңа күптән түгел генә 30 яшь тулды һәм мин үзем артымнан яңалыклар сизә башладым. Бер вакытны барам базар буенча карыйм.

Гомумән, э, гомумән 30-дан киткән мужикларның гардероблары яңарып бара. Синең килеп чыга яңа ситсылы күлмәк, шундый ак, җәйге, кыска җиңле, сабантуйга гына киеп йөрисең. Тишекле, тишекле туфлялар. Ул менә җәйгә иң уңайлысы, аны Фәритнең юбилеена гына киеп барасың. Мыек кына калдырырга мәллә. Бер көнне чыгам балконга. Вагонка белән обшивать итәргә, что ли? Ә менә монда инструментларга шкаф ясап куям. Ә менә монда иске кресло куярга була. Охшаш. Элек э, бәйрәмнәр килеп җитү белән Ял көннәре килеп җитү белән син беренче булып клубка чабасың, анда бирге, эчәргә. Хәзер җомга көнне утырасың диванда һәм башыңда синең. Мин кинопоискка подписканы зәргә алмадым бит инде. Һәм инде Хәзер иске әйберләр шүплеккә ташланылмый, ул хәзер балконга җыелып бара. Һәм инде 30 э, э, яшь килеп җитү белән шүплек аша җиңел генә үтеп булмый. Бу бит әле Яңа урындык нәрсәгә ташладылар моны? Ә менә бу тимер аякның, ә менә бу тимер таякның килеп чыгавы мөмкин. Ой, почти ватылмаган гранта фарасы балконга. Бер вакытны мине базага э, ял итәргә чакыралар. Анда 18 яшьлек кызлар гына, Мин инде сөенеп барам, керәм базага, карыйм, я кызлар тора анда. Мин дә киләм дә, авызларың пычагың беткән бит инде, штаннарыңны күтәр, җылы носки ки, катасың бит. Менә әти дә булырга әзер инде мин. Һәм инде беләсезме, 30 яшькә килеп җитү белән минем опыт Шуның өчен яшьтәге малайлар миңа фотолар җибәрә башладылар кызларның сорау белән нәрсә булдымы юкмы. Мин инде аларга сорауга сорау белән җавап бирәм. Ә синең белән йөрергә җыенасың что ли? Беләмме ул кызны мин, белмимме барыбер. Шаяртам шулай. Һәм инде 30 яшь килеп җитү белән син ашка сала башлыйсың. Тоз, бурыч, кетчуп, майонез, хреновина, уксус сионнары изначально нидә ош икән турында да белмисең. Хәзер яшьләрнең кинүләре белән мин риза түгел, чөнки аларның аяклары ачык, башында киемнәгән, муены ачык, ләкин курткалары оверсайз. Беләсезме, капчык хәтлек, аның андый капчык белән элек саламны ташыйлар иде. Һәм инде э, мин аңладым, нәрсәгә алар андый оверсайз э, курткалар киеп йөриләр, чөнки ул балачага э, бер билет кына сатып алып керә берәр җиргә, курткасын чишеп сала, аның астыннан тагын ун бала чага йөгереп тараканнар сыман э, таралалар. Жога башланды, яра, шуның белән тәмам. Киләсе стендап-комик Дмитрий Баранов.
Сәлам, сәлам, дуслар! Бүген сөйләшәсе килә эстрада турында. Менә урыс концертлары дигәч нәрсә килә уйга? Шоу, спецэффект, утлар, бер көтү биюче. Ну, короче, бер концертка гына бөтен әгерҗе бюджеты хәтле акча тыгылган. Ә татар концертлары. Татар концертлары бит ул минем дус малайның никах туе кебек. Вроде халяль культурный мероприятие, ләкин залда бер аяк кеше юк. Менә безнең Фирдүс Тимаевны Безнең Фирдүс Симаевны энерджайзер дип йөртәләр. Татарский Кашпировский дип тә әйтәләр. Хәтерисезме, Кашпировский экран аша суларны заряжайтә торган булган. Ә Тимай Тамашачыларның суларын концерт барышында антракт вакытында заряжайтә. Шанмыйсызмы? Карагыз. Әйтәләр бу апаның суы әле һаман заряженный дип. Менә минем дус малай э, бер артистның концертында синтезаторда басып тора. Ул ноталарны да белми, уйный да белми, ләкин Актерлык белеме бар. Нәрсә генә кыландырмый ул анда, ничек кенә басып тормый. Ә синтезаторның шыбы хәтта токка да тыгылмаган. Сәхнәдә аунап ята. Дуслар, беләсезме, менә мин аңладым, ни өчен безнең э, татар э, артистлары авылга концерт белән килгәч, га бәлешләрне, эчпечмакларын төшереп кертәләр. Татарлар бит алар калышырга яратмый бер-берсеннән. Менә шул ук артист бара бүтән авылга. Аны инде анда Ике бәлеш белән каршы алалар. Киләсе авылга бара, өч бәлеш белән каршы алалар. Илленче концертта инде ул бәлешләргә генә концерт бирә. Залда залда тамашачы урынына бәлешләр утырып тора. Беләсезме, менә безнең артистлар ни өчендер стадион җырга омтыла. Ләкин Нияз Җәлалов стадионны бер очракта гына җыячак, әгәр дә күзләренә VR очки киеп куйса. И то зал җыелып бетмәячәк. Менә урыс концертларында тамашачыларга урындыклар җитми, басып карыйлар. Ринат абый Рахматуллинның концертында тамашачы бер генә очракта басып карарга мөмкин, әгәр дә бу концерт урамда үтсә. Ито Ринат абый соңгы елларда үзе сәхнәдә утырып җырларга ярата. Күп артистлар киләләр дә концертка болай дип әйтәләр. Хөрмәтле дуслар, сезнең өчен беренче тапкыр башкарып үтәсем килә җырны. Беренче тапкыр яңгырый. Үзем дә беренче тапкыр җырлыйм. Бергәләп җырлыйбыз. Һәм плюска сүзләрен карый-карый җырлый башлый. Дуслар, мактарга да кирәк артистларны. Минем Данир Сабировны мактыйсым килә. Данир молодец. Яңадан яңа формалар эзли, әле күптән түгел генә моноспектакль. Сәхнәдә экран һәм Данир үзе. Молодец, Данир. Тапкансың җаен, баянистларга, биешләргә акча түләмәс өчен. Ә киләчәктә нәрсә, Данир? Сәхнәгә үзең дә чыкмый башлыйсыңмы? Концертларны экран аша гына бирәсеңме? Кстати, дуслар, Данирны бит соңгы концертында үтерә язганнар. Әйе, ышанмыйсызмы? Карагыз. Рәхмәт, Данир. Рәхмәт. Син бит шундый әйбәт отмазка өйрәттең ирләргә. Менә хатыны таба ирен любовница белән. Ә ул Данир өйрәткәнчә, үтерәләр, үтерәләр, хәтта бәйләп куйдылар куллардан. Ләкин анда инде чыннан да үтерәчәкләр. Илнар Мирановка 20 яшендә ат казанган артист исемен бирделәр. Мондый тенденция дәвам итсә, тиздән бәхетле супермаркетында 5000 гә покупка ясаган өчен Ат казган исемен бирәчәкләр. Промокод мин Винер Ганиева студенты. Шәп яңалык, дуслар, шәп яңалык. Безнең Фирдүс Симаевны Башкирия керттеләр. Ә Элвин Гренет Татарстанга. Хәзер Башкирияда әйдә әйдә сандугач җырына дөбер шатыр бийләр. Ә Татарстанда Саут Закишның җырларын тыңлыйлар. Менә без Радикны тәнкыйтьлибез. Ә бит ул бөтен Рәсин шак катырып, Йол ки 8 фильмында төште. Ишеткән идем, э, Радик бик каты әзерләнгән дип хәтта. Менә актерлык белеме буенча тренингларда үткән дип. Карыйсыгыз киләме аның э, ролен? Ихтибар. Шуның белән роль тәмам. Актер. Актер ише. Алар анда нәрсә күрделәр икән? Фирдүс Симаевның вертолетта очып киткәненме? Дуслар, э, беләсезме, бар, бар безнең эстрадабызда весомый артистларда. Вадим Захаров, Винари силегет. Аларның авишлар елдан ел зурая, киңәя. Алар бит менә концертка бәлеш ашар өчен генә килә. Миңа калса, болай барса, бер биш елдан филармония каршында Вадим Захаровның афишасы түгел, ә баннер эленеп торачак. И то анда аның рәсеме булмаячак, ә язу гына. Вадим. Дуслар, нәрсә әйтәсем килә? Яратыгыз инде эстраданы.